Presenta pa XFM, Elite Empire, Balashi y Diwers. Ey bo mester tende oh. Arriba bo mester escuchele. Tur e día nan aki nos ta conta bo di dje. Un di fiesta nan con segura pe último semana a a nan na Corsou tur hende ta papi di dje. Y mi ta corra día como mencioné den aire no ma ma papi di evento ma bisa tende. Boso bibia nos ta touch ya bo no fiel oyente sa. Bo bibia nos ta touch. Ama diferente produccionnan a fiestanan cu ta tungando lugar amsie na Boneiru, Hulanda, Corsou y Aruba am sigur. Pero ora mi a menciona esaki mi ta corda tin algun hende a puntra si tin planes pa bin Aruba y mi ta corda bon bon y mi a bisa e dia den aire, mi a bisa mi no tin ningun confirmacion pa bo.

Mi di dos kas, fuera mi yega aki mi a sinti mi na kas, ke men di Masha Dushi mes. Mas di Roma, ruman welkom amo. Riba trabou e foi meinta. Meinta. So meinta tra na Aruba ki nanan, sigur um, pa e trayekto di e brug, e bridge, aki nan 17 oktober. Anto ora ki den entrevista seka bo ku kanka ni animo ku yen ko i splika. Ey, ey ko i splika, pero prome ke sey am kon e kon e idea a sali of am unda e konsèp de brech a sali i i mi ta haya e interesante e nòmber. Pakiko bo a skohe de brech? Konta mi di e konsèp. Si Tarek, am e konsèp de ke mi ta tine ma ma pens'e Okay. for di año dos mil dieseis. Oh, ah, des, des no tun. Bo ta bisa mi ruman, ba- bai casi 10 aña. Bo tende? Comienza farándula cu su, am, cu su, cu su, cu su, cu su cosnan. Ta pone cu timbe un booking na un place, bo no ta ñe, of juist ta juist e moment, bo ta keda warda, punta bo tempu net e ori. Anto asina di a keda bai, despues mi mes a lag'e para, despues mi di bo sa kico? Pasenshi, am, mi ta bai carga mi mes, aun mas ta, mi ta tin material caba e tempu ei. Pero mi keda karga mi mes ku mas material. Anto pa kolmo, wak, laga mi bai bek, laga mi bai bek, laga mi bai bek. Na aña 2016, ora mi a sali for di Gio, mi a sali for di Gio na aña 2015. Mi drenta Giants. Si, mi bai Giants na 2016. Ke men di, den e fase finalnan di Gio, te ku mi drenta Giants. E nana despues trahando un ticket en Jens mi ta tin dos canción cu a bira hit cu tabata Sconde pa Amor Mhm. y tambe Oh My Darling. Oh my darling. Sí, dus Kibracaya, duro. Hey, anto e nana ma pensa, what about mi, mi, mi, que men di, en vez de pone un juju vida party normal, mi pone un fiesta mas grandi cu, cu Gio y Jens. Anto mi ta laga algun friends musicalmente tambe canta mee. Bueno, party claro. Pero cu dos stage, anto cu bin cu mi pasado di medio mau tambe. Den je, dus ta tres banda, anto un brug. Anto e brug ta conecta abu van A naar stage A naar stage B. Anto, e si ta ta e concerto cu mi ta tin e tempo ei. Di mes. Tan ten añanan ta bai. Chance pakiat a ten chance dos aña. Tamá a pasa pa Aikens by Gio. Aikens by Gio bira Aikens na 2019. E produccion a bira mas tantu, mi ta mas carga awor, mas ekipa aun. Di foce tempo aya na aña 2000 te cu awe na 2025. Anto. Eisen na mi kier bisa bo, pasobra e idea tabata bon na 2016. Mi ta contento cu bo ta si awe na 2025. Sigur, sigur. Mi tambe. Pero. Mi ta sinti, i p'esei mi ta kere tur kos ta bin na e momento perfekto, no? Ey. Paso la Gambia sa bo, si bo a pone The Bridge den dos mil diesiseis, e no lo dal mes anto ora ku bin di bintisinko. Si mi mag bisa bo e No, bo manera e no, ta, bo klaro, klaro, paso ta klaro. despues di Gio a bin Jens, kayonan ku bo bo bo ta tin ku Jens, Sigur, sigur. ku ku no por keda for di un The Bridge, babay Aikens bay Gio. awe icons sí. ku ta mitin kayonan hitnan kayonan hitnan sí ku hende nan ta tente awe mm. i, i vos kita si greita ku um, den bo carrera musical van dos nos tapa piando di Gio te awe va sí. conocer diferente generación di baidoi fiesta hey, hey. bo tin esunan mas grandi pero bo tin su mas joven nan tambe kon paso ma comienza ku e joven nan ma comienza chiquito mi mes no ma comienza ku Eigenlijk for di dje sinku aña. Anto mi tabata chikitu den e grandinan. Dus mi a kana mee ku nan, anto ora e hobennan tambe a yega ami kaba, ora nan yega ei, mi a sigui ku e hobennan pero ku e bagashi kaba huntu ku e grandinan. P'esei e trayektoria ta aun mas kargá i mas grandi. Bon! Dus eigenlijk et un blessing. No, no, claro. Y, y, y atrobe, si mi mag punter, cuánto años vos tin farándula o que nos va piando aquí de celebración de cuánto años? 25 años. 25 años, imagina vos, 25 años. Y para tin 25 años, de top así, na constante um, éxito, na cuta pega, es un blessing. Roman, consistencia, disciplina. A me si nada cosa cu cu a we botou fruto je. Tarek, a we me inta ma cabe grabo un vídeo me poner mi mi story usando a mesma palabra na aqui. Pasobra Courant a nombra mi como ken di ritmo combina. Master. Pa bo nombra mi ken di ritmo combina, mi mes ke men di mi di wow, ke men te ke kos ku boso anda bisa mi ki. Sí. Pasobra ami te bezig ta wak e, e legends nan ku a bin promé ku mi ku a sali así, ke mi ta wak un Gio y Doran. Un Irving Llano ke menta nan a sali pone e e e pat pa nos kana riba. Awo pa bo kita foi nan anto bo bin toch wel considera ami. Kami el a pone mi para keto un rato bai back na mi mes laga mi stop di um como ta bisa tume tume tume paso nan analisa nan cos ku nan a sake of nan a pense pa yama mi asina djis bo djis nombra mi esei eso ta un cos grandi ka Grandi. paso Sha, mi no a kaba ainda. Den e trabou mi ta aki, mi a di, mi tin añosnan mas pa bai. Awo bo ta nombra mi e kos ei, pa ami e kos ei ta hopi special. Master. Anto, mi a para ketu, mi di, mi laga mi deel esaki ku mi mi followersnan. Anto mi a bisa lokual mi a bisa. Mi di, Shona, mi ta deel esaki ku bosnan, pero mi ke para ketu na splika bosawen ku eigentlik si bo ta un hende ku tin un vishon, bo ta kere den algu. Bo mar'é e disiplina ei huntu ku ta konsistente anto sin harm yun otro hende, bo mes lo mira e resultado des. Sin, sin pone yu hende trompiká, nada. No, pero ruman, bo sa, am, i mi ta kere ta bo meresé di tin e nombrashon einan. Atrobe, am, nos a mira hopi aña di, di, di ritmo kuminá. Atrobe, ami ta bin, ami ta E fanático a bin mas den e último añanan e diferente pasobra e mundo di ritmo kumbina tambe a kambia. Sí, sí, por segur. Pero unda mi ta kere pakiko bo meresé e numberashon ei ta ku bo a dominá e ritmo di e tempunan ya. El a kambia bira mas moderno, bo a sak hit pega tòg. I kos a kambia aki den binti binti sinku, nan ta dal tòg. Kieman ei nan bo ta bisa, ok, hopi biaha ora tin ku adaptá fasi kambionan ta unda ku Kosnan por bai robes, pero pa bai mustra ku bo por a mantené konsistente den tur kambio ku bo ta bin. Anto e nana mi ta mi ta mi ta yama Dios danki e nana pa e e e sabor òf e taste ku el a na mi ku hende ta aseptá esei. Master. Pasobra e nan ta gusta lokual ta bin dilanti di nos produkshon anto esei ta laga mi keda Ondo bo a la sinti aki? Ke men mi ta sinta pensa pa mi krea algu. E bai den via uitzending, via bo radio. E oyente skuché, e ta gust'é. E ta bai den un top, e ta bai wherever e bai, e na skuché, e na gust'é. Ke men, esei pa mi ta e regalo di mas grandi, anto esei ta e bendishon. Anto danki na Dios ku mi tin e talento ei òf e sabor ei ku ta yega seki hende. Ke men, esei ta e kos pa mi i nan e kos a stap huntu ku bo karakter. Klaro. Awo ban ban ban full den e carera. Ba, ba menciona, um, nos a menciona diferente banda. Um, mi por ta robes corrigi mi, mi te sinti e e kick-off pa Jujuvi tabata Gio. Exactamente. Con tur cosa ban ban comienza na Gio, contame. No, mi te comienza toch na Meo, mi te Ok. pera na no Lubida. Meo tabata un banda hopi stima. Aki nan na Aruba. Un banda ka mina ma drenta den vers, vers, pip, yong, sin experiencia di eh, prácticamente nada um, musical. Mi tabata tin 15 aña. Ma bin, ma drenta, ma drenta medio, medio den drive. Bin Aruba. Ke ben di, según mi ta un siman mi ta den medio, ma bin Aruba. Ma nos a toca na Baby Beach. Baby Beach. Den den cura e carti su casa yon. Mas toca na Baby Beach, me acorda dat tabata un, un, un, un beach. Tanto e público tabata e vel, e vel no, e, e santo, e, e, e strand tabata colma cu hende dilanti te patras. Anto mi ta acorda con e ke tempo e Welly, mi sa cu ta acorda Welly. Cuco, e gainan a bula den publico, publico a keda carga nan. Mi di kia mi tin cu haci, keme ami no no bodeko. Bo a keda para ariba esey. Bo a keda para para pasobra mi ta bay bula. Ey, bo sa ke pasa ora bo bula? Cay. No, nan fango mi bami abao. Fango mi bami abao. Keme a di. Keme no. E nan conoce mi. Ese, gai nobo. Gai nobo. Pero e nana mas sali ay mi prome experiencia nan. Um, siña dil Inanda ku- unda ba, ba, ba, bo por dal bo tenchi. Y si ya, Sí, con inanda. bacana, pa mi dal mi tenchi aquí, dal mi tenchi Sí. allá. Bula de na ba ba ko ta Ricardo. Ruba, no, ey, la gami sabe, si, si, mi, si, si, si, ta, mi, ta, ta, boy, que coi pasa, mi, ta, to bi malo, mi lo ba, Mi ya ve, mi man lo ba sigi di hoy con malo. canabiste, man, aquí. Da bosa ma pasa mi mi pida cos nan. Anto e nanan tabata e primer experiencia nan, después ma pasa pa Gio. Mm. Ma keda bobo bisa casi dos, un año mee den, den, den medio. Dus numero met die 9 eigenlijk fin 2000 met renta Gio na fin di 2001. Anto te ten Gio pa mi ta e mi tin bisa e nombre ki Universidad Musical. comercial di mas miyor segun ami como musico y un cantante mi por bisa e universidad musical comercial e de nan nos ta tin defuntu areglista producer uti gregorio pa ami te awe ta esun cu a marca un historia marca un trend marca un estilo di areglo di harmonia cu te awe. Si bo puntra kalke areglista aktual lo bisa bo no, uti. Anto seka nan mas siña. Chibi doran, e lider kantante di su banda streng e tempo ei ku tabata bisa mi no, asina ki papa, asina ki no, ba no di nobo den studio, e zwai ki, asina ki, torna ku bolbe siña mi kuma kanta un montuno, tumba. E mester rit bo ku mi nan ta esei ta e kor pero mi ta den dje huntu ku nan wak yendo un urbiano para ban di mi ta pregoná ta interpretá ta interpretá pero wak mi ta yòn a mi no tin un bagashe ku mi tin wak bèk pa mi defendé e preshon tabata solamente dor ku mi no tin preshon tan ta wou mi ta bin kemen di ta kon mi tin ku demostrá anto. Y nan ta bin e sangre musical. Mi a bini un famia tok wel di sangre musical, caminda mi, mi, mi defunto tawela, mi tin prima y primo den farandula, mi tio ta den farandula, mi tata ta den medio di locucion. dus el malantra foi chikito den e cos. Anto e job no tabata dje dificil lei, pasobra semper mama na e mama train mirando e grandinan. Dus ora mi a yami den e cos, Mi tin es wai di e kos. Ke men no ta un kos kompletamente nobo, ta kon ya, ma. M'a mira, m'a mira mi tionan, mi tionan di era, ke men m'a mira kantantenan mei ke bai karnaval na chikitu ku era, ke men m'a mak mi algun kos ke mi sa ku ta wut mut mas òf menos. Ke men kon ku bai bin e tira den den la mas bruto bo por a landa, bo por a landa, si. Asina, asina. Anto den Gio mi ta kòrda, Gio tabata e banda mane kabisa ku a tabata e Take Off, pasobra Irving Hanna tabata e kantante di momentu, e kantante ku Hulanda, Kòrsou, Aruba, Boneiru tabata stima, e kantante komersial ku ta ta ku su estilo di pregoná i mandi. Anto e tempu ei e tabata ta un kantante ku tabata bai hopi enfoke, mi hopi be Hulanda ta buke e ta keda na Hulanda ku bo ta kòrda Champain banda ei. Champain, korekto. Si, anto ora di Gio ta keda sin su kantante superstar. Anto Gio ta bisa mi, ey pape, bo ya no tin ku bai afuer, bo ta kòrda bo tin ku wak e dos piese nan tal tal di anu? Mi a sa mi cosa drenta mi cabeza un be mi mi por siña un be ke mi e letra nan mi ta siña nan for e cabes ke mi a esque tiki bagashi ku mi tin mi sa ku ta pregonamento tin o mi ta siña piesa mi ta yinga un ko den dje di mi mes mi ruman e cosa nan a kai den bon tera tog wel anto asina ku e fanatikonan di gio a cuminsa aprecia e gai chiki ke mi se e gai chiki ta dal e piesa di ano bon e gai chiki ta dal e piesa di ano bon anto asina e cosa a kana yega un caminda ku M'a kuminsá forma mi, mi, mi mes. Anto. Pasobra sin miedu, no? Esei ta kurashi. Asina, asina. E nan ta kita e nan konsistensia i disiplina, e nan ta kurashi. E nan ta kurashi, si. Pasobra pa bo yenda sapato, bo a bisa den e tempunan ya di, di, di un luwiano, am, ku ta un grandi, un grandi, un legendario sigur. Am, pa bo yenda su sapato, eh, un ta zomar, no? Un ta Ke men, zomar, un ta ke zomar. men pa bo ta tin e kurashi pa subi bisa mi di kanta piese di e gay aki ku ta, am, di momento, E ta kurashi mester ta tin. O tambe mi ta tambe mi tabata pensa ku fuera JB bisami hasié pasobra el a mira algu ku mi por hasié. E Ya. tur esei mi a pensa, ha. Mi tata tambe tabata stimulami bisami, e fuera JB bisami bo wak ke papa pasobra el a mira algu den bo ke men hasi bo kos. Ke men palabra rei tabata stimulami. Anto el a bai bon te awe. Te awe. Te awe, I te djei awe. nos a yega na e parti unda ku bo a bandona e banda am Gio i bo a skohe pa bai pa Jens, ku di sigur tambe ta tin un temporada Um, sigur exitoso por bo persona. Um, den e banda Jens. Ban Jens, contame. Um, Kiko ta, laga mi puntre se, Kiko ta te decision di bai di un banda mane Gio? Sí. Pasobra e nan, e nan tin algo un tiki, a mi lo bisa, ta me te courage. Um, ba bai di un banda bon estableci. Sí. un banda riba pia, un banda grandi, te awe bo ta tende Gio, y un banda grandi, no si ku bisa un legend band, pa bo bisa hum ami ta bai bandona un banda kampion asina aki y mi ta bai kuminsá fi sero ku un vishon laga mi kere den algu starting fi sero, kiko a pone bo bisa laga mi hasi esei? Bo mi tabata dies kuater aña i mei den Gio, dies kuater aña i mei mi a militá den Gio, Tabata momento ku mi tabata ke algu fresh, algu nobo. Mi a logra praktikamente mayoria kos ku Gio. Mas gana tumba ku Gio, mas sali kantante di aña diferente bia ku Gio, mas gana piese di kanshon di aña ku Gio, mas bai tur e paisnan ku por a bai ku un banda lokal ta bai ku Gio. Des mama ku mi. Tur cos mi siña, no tur cos bo ta cabe siña, pero mi ta kere mi a siña mayoria cos. Bo a check off mayoria cos. Ey nanan, anto e oportunidad, e uitdaging a presenta cu un team cu mi tabata admira y cu mi ta kere den dje. Den mesun generashon ku mi, kual ta e gainan di Jens, ke men ku ainda bo ta mira nan, ta mayoria ta di Kashé, algun di Q-Sign, algun di Dreams. Ke entonces e gainan den, den, eigenlijk den, den mi edat, ku non kier hasi algu huntu. Anto mi di kada ken aki nan, nan ta bon riba nan kos. Ta gainan ku ta renombrá, ta gainan ku tin talento. Huntu nos por forma algu nobo bon. Anto tatin algun porta un aña kaba ku mi tabata sinti ku mi ke algu nobo anto e oportunidat a presenta anto e e palabrashonnan tabata great fresh anto mi a di why not e tabata tin ku hopi duele si na mi kurason Claro! pa abandoná e kolegio ei e barku ei mi sa ki tur mi tin ku bisa pero e monumento legendario ei pero mi a tuma e desishon anto mi a bisa ku A yega ora pa mi sigui demostrá mi talento un otro un caminda caminda mi ta bai sigui wak kico mi por haci riba di mi forsa berdad hunto cu e team anto no se pone pasa tambe anto pero yamber genoeg mi no a keda mucho aña enanan cu mi por a cabi nos por a cabi demostrá hunto ki nos por bai bira enan atrobe. Ma i un otro oportunidat. Wara wara oh molo bo ta bula bo ta bula ka bo wa wa wa wa ta bo ke move pa ka bo ta karchi ta bisando bo pan keda karchi karchi bo ta bisando e home tin ku move ka bo no wara nos a yega Jens Jens a tin temporada aki nan na Ruban tu pega pega Ruban ami te te awe ora mi papi ku hende mi menshonan tempu di ami ta bisa tempu di Jens Mi ta hasi e joke bisando, Amo, Jens ta tur weekend na Aruba. Pasobra e ta. Jens ta duna mano hopi stima na Aruba. Si, Amo? sigur. Constante e bo ta mira e banda ki Nos a bin bounan. Aruba den dos aña i mi a bin Aruba mester ta djisinku binti por ahi. Si. Como Mi, mi difícil. ta kere bo, mi ta kere bo, pasobra mi ta kora esei ta ta constant bo ta haya. Jens, i bo si kita go, am, den e mundo faran, di farandula, fiesta, Si. am, bo pone un banda awe, Bo tin wara pa riluna prome ku bo trese be akwa, pasobra en ta ba yena, pasobra gan kabi Sí. wake. Pero Tikere- Jens tabata yena tur. Si e musikonan tabata gusta tambe, e kantantenan tabata gusta, so nan tabata gusta Caché, Q-Sign, ke men- e ta- e ta un mix di banda ku a bin huntu. Anto e produkshonnan ku nos a saka fresh tambe tabata otro, fresh pa bo orea, un sound nobo. Anto ku e pueblo Rubiano a karga ku mi la mora. Anto nos a siete den korason, plus ku e meta pa a stresa un otro estilo, anto esei a reflehá den e popularidat ku Jens Tabatin? tabatin. I awo bo no a keda hopi nan. Eh, ami ta bisa e Mi no asina, keda wa. hopi nan, mi no keda hopi nan. Bo no a keda hopi nan, pasobra a Ta- baba. mi- ke men- Tabata tin un issue, eigenlijk, ke men ta, ta, nos ta kla pa sigui tra.

E banda bira un banda na Kòrsou ku pasobra e nan tin Gio den nan kurason. Anto nos ta ke bati Gio, e ta hòl pasobra bo bati Gio. Pero nos ta ke laga e nan kere un tiki mas fuerte den e estilo ku nos ta tresendo dilanti. Ami biniendo for di Gio, ke mi por karga un tiki ku e fanatikanan di Gio bin kune na mudibisa ku nan por. Sikiera bin wak bin paso fanatiko ta ta ku kurason ku algu ha ke men mi fanatikonan bòltu tin ora bòltu for di mi tambe paso mi a bai ta tin par ke keda ku mi tin par ku no ta keni ku mi nda mi ke ben kosnan asina Tin par ku ta ku bo paso bo ta ke banda. tin par ta ku mi paso mi ta ke banda Aha. tin par no ta ku mi paso mi a bai laga e banda ku nan stima I par ta ku bo paso ta ku bo di Paso ta ku kurason mi, ei. i nan bo ta tin. Dus ba no ta di nada pero un relat puntra bo ta ta konfortabel of kon bo a sinti Bai e kumplafon ku Jens den orat i ora, paso mi ta kòrda esei esei a pone tur hende para kiet orat. Kiko? Bai kaba fi Jens i ta nèt den pik, nèt e Net banda. den e pik ku nos ta- nos ta bayendo bai forma, bai sigui forma. Bo ta bo ta den pik ku Jens. Kiko pone bo bisa, ok, mi ta den pik, wak si si kota ta bai malu mi a bisa, ey bròda, bul afó. Pero kota ta bon, Sí. kiko kiko pone bo bisa, oye, oye, ami ta bai bul afó tòg. Bo mester maya un challenge. Mas e un challenge, un reto y un oportunidad di trabou cu mi no por a ninga. Ok. Dus e no ta bay, si un a tene cu aki nan ta kere ta seng. Pero e no ta seng so. E tabata ta un plan, um, un plaatje, como tin cu bisa, colorido, asina great, cu e plannan cu mi ta bisa, wow, ta e cosnan aki, eigenlijk mi ke a hasi si. Anto. nan tin pasa berdad, ok, nos tin pone nan pasa berdad, bosnan ta e pone pasa nan, pone nan pasa berdad como team, anto e nannan ora bo a maké team tambe di ku nan a acerca, mi di bo sa, no mi tin por ta ku tantu aña mas den farandula e oportunidad aki no ta presenta zomaar nan a kere den mi servicio pa pa kristalisa un meta ki un soño i un vishon di un hende why not brother why not. Awo mi m'a puntra bo kua tabata mas difisil bandona meu mao bai Gio bandona Gio bai Jens of bandona Jens bai Aikens. Bandona Gio bai Jens. tabata emocional emocional mas duru so un relacion hopi largu bo tin bo ta sinti manera ku bo ta bai laga pari famia kai pa un famia nobo anto esei tabata un manera ku mi por deskribie pero e djents bai aikens tambe tabata un desishon. Men decision di meta coi decision den vida ta cosi tuma. Yeah, sí, Pero sí, estaba sí. dando un decision laf pa mi. Sinti cu mita, mita, mita, mita, trece un, no quiebro, pero trece un, kibra un puzzle. Mita, mita, mita, mita laga mesan de puzzle, de un puzzle cu no está formando. Anto e mesan de puzzle ei, por wado vervangt, pero Nos ta formando hunto antoha ambo ya kaba mi ta bai orená mi di bo sa semper mi ta mi ke mi ke wak e kosnan pa mi mes i pa tur hende pero e oportunidat aki si un hende e mesun kos tambe lo a yenan tambe lo a ke mi asina mi a keda tuma mi desishon konsult'é ku ku ku ban bisa tempe mi mayor mi tata sigur ku ta un bon konsehero pa mi m'a laga un persona tambe. Den den no den nos comunidad den farándula cu tin hopi experiencia di akoki tambe analisé e decision cu mi anto no sega na tuma e decision ei pa duro ke por ta pero mas ser open play open card splica anto bo ta open cu hende anto respetoso cu hende hende bo tuma bo na malu maske ku cos por duele hende anto bo ma tuma e decision cu a kai un tiki laf. Pero. Esun mas duro tabata esun. Anto ya awe tin e mi ta sinta aki nan den Aikens. Um Aikens den su den su moment, den su momentum. Nos a tra Pero. nos a tra duro. No, wa, pero no si ku puntra kon mané ta. I mi ta kere mi oyentenan tambe lo ke skucha esei. Algun tempo pasá a sugerí algo i e tropi nos no ta bai den detais, pero Sí. unda ku e propietario de banda menshoná ku n- Icons no ta sigui despues di 31 di diciember. Ku a pone un stop n'e banda, ke men stop na tur esaki. Sí. Pero de Djei mi ntende nada mas. Abo tin pa pia ku kos ta sigui normal ko, pero abo por konfirmá den programa awor aki si e banda ta bai sigui. Icons ta sigui den binti binti seis normal, si òf nò? Ok, nos tin kompromiso ku grupo di karnaval den binti binti seis. Den den prensa nos tur a mira ku. Un miembro di prensa a kombersá ku propetario dje banda i supuestamente e banda ta bai sigui den binti binti seis ofisialmente mi mes inda ginan awor aki komo musiko nos ta tin no ta tin un karta ofisial ku nan a presentá esei na nos pero di kurason ami mene mi ta para aki nan ta papia eerlik mi ta bisando ku m'a sinti ku esei lo bai bini si m'a sinti ku e banda lo a sigui.

ta hay un otro spiritu fo'i tempo tur e cos na sali e banda ta den un drive otro fo'i normal e banda cada un presentacion ta un presentacion e banda ta ta ta creativamente bezig e banda ta tocando pa su mi sa pa su mama nen ta bisa con forsa cu cu tur caminda cu nos toca nos ta laga mane un haa atras anto. E decision por tabata un tique emocional di e propietario e tambe ta mirando esey mi ta kere hopi hende ta hende nan cu ta acerca y bisey imposibel bo ta bay laga e cosa aki para e farandula ta bay hay un gemes di algo farandula ta muri si e cosa a bira laf anto mi ta kere tur e cosa nan pero nos como Den miembro dje banda ta mas zelfstandig beza ke banda tambe. Di kere Mas, sei a dun'é un otro un ánimo. Master. Anto mi ta kere, maske no a wòrdu partisipá ofisial na nos, mi ta sinti i kere ku nos lo sigui. Master, homo. Master, mi ta kere, ama, tin rason, ha? Bo ta, bo ta haña falta. Ama di un banda mane Icons. Pero ban directamente pa diecisiete di oktober. Yes. Diecisiete di oktober, ruman, despues di nuebe aña, loke un tempo ba pensa, ba imagina, ta bai tuma lugar. Sí. Ebrug, The Bridge, Kiko, Aruba. Ah, Pas otro seman y a caba aki dies dia na Corsou ta bai experiencia Ebrug. Kiko, Aruba por experiencia dia diecisiete di oktober. Bon, am, Aruba ta Mester ta den e trend, sey mi bo sali a bisa. Aruba ta hoort pa ta den e vibe. Dus Kòrsou, Aruba, Hulanda despues di Aruba i pendiente un Boneiru despues di Hulanda. Seme ABC i Hulanda tur. El a bira gewoon un kos ku tur e islanan i Hulanda tambe ke. Anto lokual mi bo bisa esaki ta ku e preparashonnan ta tumando lugar na Kòrsou en grande kual ta aun mas mihó so nos ta bai ta full bon pero aun mas mihó so nos por ta mentalmente prepará pa Aruba pa nos por sigui ke men di Aruba ta un pais un isla ku a karga semper ku mi for di mi yòn ei maske nan i sa mi mama bou si si.

Dikon? Tjè, pa pasonan konesé mi por ta, no? Ruman, bo mundo masha pisá ta bobo, Ta brother. bobo, ta bobo, ta bobo. Bo anda masha pisá, ke me me- me- JJ go minsá, yo. En fin, for di e tempu ei mi ta biniendo Aruba. Mita ke dus- mi ke kortá bo. Sí. Bo ta kere awe den binti binti i sinku si nan lo kargá bo? Ei, bon pregunta. Zuiver bo. pregunta. Mi ta kere ku sí, mi ta kere shen por shento ku sí. Si, no? Sí, mi fanátikonan ta, ta, ta on. Mi tin diferente konosí i Persona ku mi sa ku ta sende sende ku mi aki nan na Aruba mi tin diferente himno aki nan na Aruba dus mi tin material pa nan ta ègt stima mi komo artista anto Aruba lo karga mi. Mi ta bira bai bo ta kere tin kos ku mi por try out? Ami ta kere ku si ho. Yes mi yes e te? Mi ta kere ku si nos por try it out? Nos ta hasié un parti di e show, ke men live aki nan nos ta bisando. ku binti shete dishete di oktober mi por bai traha e kos e oud. Pasó, shonannan kòrga no waha. Shonannan boso a laga nos na kaya aki. Binti sinku aña pasá Ey. boso a laga jujuví kana subi stage su mes bèk. Ora ku el a bin promé bia a bin presentá aki nan na Aruba, el a mira su su koleganan musikal, bandi dje bula i boso a karga nan mané nada, mané dios boso a wanta nan riba. Ora e chuchu bisa, ey, mi e tami ke bo sa binte hon, bo pone bisa e bah'é na pia, nene bo bo sa bo sa ora ora un yu chikito bo ta bisa upa upa bin upa bin oke bai bèk, subi bèk bai stage, ami si ta kere ku dia diesshete di òktober nos tin ku demostrá chuchu via e aprecio i amor ku Aruba tin p'e despues di binti sinku aña wak si e públiko por Wanta e juju vina lai riba. Mi ta kere ku si, brother. Ta bira un go, ta bira un go. Un ko pa bo poi. Pa mi, ta pesa kende bai, brother. Ai, e pueblo stima bo. Si, si, pero no mester un po. Forsa di hopi hende hunta e ta bai, hombre. E ta bai, un forklift ta meme. E ta bai. Bende un forklift meme, nos stay, hombre. No, ruman, si ku Richie Shete nos ta mirando, nos ta klapa un tremendo. Am presentacion di bo persona unda nos lo haya un tiki di am tempo di jeo pa bay bek djens pa bin bek am te na icons awe ta ta no ta ki dia ku ta bo ta haya esey am e bo ta haya exitonan di tanto aña pasa te ku awe ke men dale lo dal si. Mi ta kere ku am e nostalgia ku mi ta bay duna e tempo di di di foi dos mil bin ariba ey ta binti sinku aña pasa ruman. Kite fue berdad? Kite fue berdad? Kua kuantu aña bo ta tin? Por ta bo no ni skucha radio kuantu hende por ta tin hende ku no ni tin mas mi ruman ke men di engelek bo ta bai kòrda por ta un hende ku no ni tin mas bo ta bai kòrda por ta. Tempu ku bo tabata biba na Hulanda, bo ta porta bo ta kore nèt bai studia afó. Bo ta bo ta bo tabata kasá ku kende kende. E tempu ayá ta hendenan ku ta grandi wak, hende por ta ku tin sesenta aña awor aki. Ke men e e e e e leeftijdsmarge ta di aki te aya. Ke men mi ke I baha esei den un anochi? Si. Anto p'esei mi ke pa tur hende t'ei. Ta un famia nos ta e bròk t'ei babu di A na R, B, ke men di mi ta e konektá. Nos tabatin konektá ku otro. Ruman, mi ta duna bo e oportunidad awo pa bo ultimo invitacion pa tur esunnan cu ta scuchando, tur esunnan riba live tambe cu ta mirando dje rato, am invita nan, bisa nan cumpra nan carchi awor aki pa asina nan bin disfruta hunto cu bo dia diecisiete. Diecisiete di octuber Aruba ta don bira un nochi legendario, e no ta bay ta un anochi di fiesta so, e ta bay ta un experiencia pa bo, e ta bay laga bo sinti bo yen y contento, feliz bayen lo bo cas bek. Sorry mi ta promes bo ku bo no sa ke bo sean por nada ke men Chucho Vita bai tei full rementá huntu ku su bagasje ku mi amigunan musikal aboso nos ta warda aboso boso boso pa bo tin bo ticket pa dieshete october te Renaissance pa nos ban pasa masha dushi mes huntu ku mi i e brug ku nos tur eigenlijk. a surpasá hopi kos, nos tur nos tur a vense hopi kos, nos tur a triunfá riba diferente kos. Anto tin kos mas ainda pa nos logra, dus bin pa nos konektá den Brugge. Master Roman, Yes. thank you so much Mateo. Ora ya, danki pa oportunidad. Master Rom! Aruba djishete di oktober nos ta bai baila exitonan di Jujuvee brother. Bang Bag en Agio by Jens bin Icons. Loke abo mi sera si ta compra